Чынлыкта мин шушы дөньяга җибәрелдем бары тик матур холыкларны тәмамлаштырыр өчен. Ягъни мин бу дөнья, минем бу дөньяда миссия, кешеләр арасында холыкларны яхшырту. Нокта. Ягъни бу үзенең миссиясен шулай ачыклады пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Әлбәттә, бөтен пәйгамбәрләр таухид белән килгәннәр. Ла илаһа иллаллаһ белән. Аллаһ Тәгалә бар һәм бер. Ләкин пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа өстәмә буларак Үзенең миссиясен әхлак белән бәйләп куйды. Аннан көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорыйлар, җәннәткә иң күп кертә торган әйберләр нәрсә? Җәннәткә иң күп кертә торган әйбер нәрсә? Таквалык һәм яхшы холык диде. Ягъни җәннәт әхелләрен карасак, син җәннәткә ни өчен кердең? Тау таквалык өчен. Син ни өчен? Таквалык өчен. Син ни өчен? Әхлак өчен. Син ни өчен? Әхлак өчен. Син ни өчен? Садака күп бирдем. Син ни өчен? Таквалык өчен. Син ни өчен? Таквалык, әхлак, таквалык, әхлак. Син ни өчен? Намаз күп укыдым. Ягъни күпчелек кешеләр җәннәттә холык белән, әхлак белән керәләр. Хәзер сорау, җәмаат, сез моны беләсез инде әлбәттә. Мин сезгә яңа әйбер ачыкламадым әле генә. Холык бик зур, бик кирәкле әйбер, шулай бит. Хәтта дөньяви күзлектән караганда, хәтта мәктәпләрдә ахлак дигән дәрес бар, әйме? Ахлакны өйрәтәләр. Ни өчен соң кешеләр аны хаман үзләштерә алмыйлар? Ярар, без әлхамдүлилла мусульманнар, әлхамдүлилла намазга килә торган кешеләр. Гомумән әйткәндә, гомумән менә, гомумән менә бөтен дөньяны алсаң, Ничә анда? 7 миллиард кеше бар, аймы? Ни өчен аның яртысы булса да әхлаклы түгел? Ни өчен бер-берсенең башына бомба яудырталар? Ни өчен бер-берсен алдыйлар? Ни өчен бер-берсен э, башка төрле җинаятлар кылалар? Нигә? Ни өчен әхлак начар? Чөнки кагыйдәләр шулкадәр күп ки, мин карадым ул китапны, әхлак китабын, әйме? О, анда моның белән күрешкәндә болай итәргә кирәк, болай эшләгәндә болай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк, тегеләй, теге бер список. Башыңа керми яме. Хәтта бездә дә инде. Хәтта бездә, хәтта безнең пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әхлак турында бик күп хәдисләр әйтте. Ышанычлы булыгыз. Бер-берегезне алдамагыз. Бер-берегезнең бизнесыгызга зыян китермәгез. Бер-берегез артыннан гайбәт сөйләмәгез һәм башка. Ягъни шул кадәр күп ки, башка сыймый. Һәм кеше уйлый, о, бу күп, мин моны үтә алмамдыр, дип, Инде шуның өчен аны икенче планга куя. Ягъни беренче планнан икенче планга куя. Беренче планда башка әйберләрне куя, намаз уку мәсәлән, әйме? Тагын нәрсәләр. Ә бу инде соңыннан. Ә соңыннан, димәк, соңыннан ул булмаска да мөмкин, әйме? Без бит белмибез күпме калды безгә.

Яни әхлак буенча белгечләр әйттеләр, аларны бөтенесен 4 хәдискә э, сыйдырырга була. Ягъни бөтен әхлакның астында нигез буларак 4 хәдис ята. Шушы 4 хәдисне әгәр дә кеше аңнаса, әгәр дә аны тормышка ашырса, ул әхлаклы була һәм димәк Иншалла җәннәтле була. Беренче хадис әйткән пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям "Ман юмину биллаһи вал яумил ахири фәльякул хайран ау лиясмут". Әгәр дә кемдер Аллаһка иман китерде һәм ахирәт көненә иман китерде, ул ди яхшы сүз сөйләсен, җәйсә инде дәшмәсен, сөйләшмәсен. Ягъни пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безне өндәде, чакырды, әгәр дә мин хәзер бер минуттан әйтә торам, бер секундтан әйтә торган сүздә яхшылык юк икән, нәрсә эшләргә кирәк? Дәшмәскә. Сүз авызда булган вакытта без аңа хуҗа, Авыздан чыккач, ул безгә хуҗа. Ата-бабаларыбыз әйткән. Гомар радиаллаху анһу әйткән, күп сөйләшкән кеше күп ялгыша. Пәйгамбарыбыз саллаллаху башка хәдистә әйткән, җәһәннәмгә иң күп кертә торган, ягъни җәһәннәмгә иң күп керүчеләр булыр тел аркасында. Ягъни бусы җитмиме? Ягъни безгә артык күп сөйләшмәс өчен, сүзләребезне үлчәп торыр өчен, минем хәзер менә бу монда утыра торган кардәшләр белән утырган вакытта монда, башка җирдә, гаиләдә, эштә мин хәзер әйткән сүзләрдән хәер бармы, юкмы? Менә бу мизгел генә, әгәр дә без аны тотсак, Без әхлакның дүрттән бер өлешен үтәгән булабыз. Вакытында үзебезнең сүзләребезне үлчәп алып, әйтергә, җәйсә әйтмәскә. Яхшылык бар икән әйтәбез, яхшылык юк икән, оныттык, әйтергә файдасы юк. Икенче хадис, галимнәребез сайладылар пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва күп хадисләреннән әхлак турында әйткән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи

Ул, ди, үзенә кагылмаган әйберләрдән ваз кичү, үзенә кагылмаган әйберләр белән мәшгуль булмау, диде Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни башка без инде моны 2-3 җомга элек моның турында сөйләшкән икән, башкаларның кирәк, башкаларның эшләренә кирәк булмаган вакытта тыкшынып тормау, Сиңа кагылышлы булмаган эшләр белән вакытыңны әрәм итмәү, ул инде шуннан тора. Гомумән, галимнәребез шулай ук әйттеләр, әгәр дә бер кеше башкаларның башкаларның халәтләре белән мәшгуль икән, үзенең халәте белән мәшгуль түгел икән, Башкаларның бусы шулай эшләде, бусы тегеләй эшләде. Шулай инде, шундый мәгънәсендә. Ягъни моңа ярдәм итим мәгънәдә түгел. Болай гына, аларның аңа кагылышлы булмаган эшләр белән мәшгуль икән, бу ди ишарәт Аллаһ Тәгалә бу кешене яратмый икәнлегенә. Галимнәр шул, шул хадисләрдән чыгардылар шундый кагыйдә. Әгәр дә без үзебезне күрәбез икән, мин Фәрид кешеләрнең, ягъни кирәк булмаган әйберләргә тыкшынам икән, сигнал Аллаһ Тәгалә сине, Фәрид, яратмый димәк. Чөнки теге якта бар хадис, әйме? Мин хуснил исламил мар'i э, кешенең э, кешенең исламның матурлыгыннан, кешенең исламның иң яхшы өлеше таркуху мәлә ягънихи. Аңа кагылышлы булмаган әйберләрне ваз кичү, аны алар белән шөгыльләнмәү. Монда күп кырлы инде, әйма. Кирәк булмаган әйберләрдән ваз кичү. Шулай ук без әгәр дә бу хәдисне дә истә тотабыз икән, димәк, без тегесе белән бергә яхшы холыкның яртысын өйрәндек.

Ул да әхлак булып санала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм мәшһүр, сез бөтенегез беләсез, әйме? Көчле батыр, ди, батыр кеше ул, башкасыны ега торган түгел, ди, үзенең нәфсен тота белә торган кеше батыр, ди. Ягъни без бит инде карыйбыз, әйме, анда ни, интернеттан, нидән, Белмим анда бер спортсменнар, ниләр көчле, әйме, штанга күтәрәләр, анда берәр кем белән э, көрәшеп, аны җигеп куялар, әйме, о, нинди көчле дип уйлыйбыз, әйме. Ләкин Пәйгамбер саллаллаху әйтте, ул ул көчле түгел ди. Ягъни бу көчнең күрсәткече түгел, бәлки ул көчледер, белмибез, әйме. Көчнең күрсәткече кашан кеше үзендә булган ашуны җиңә белә. Менә ул көчле була. Ягъни качан син хаклы ачуланырга, хаклы. Бар бит андый хәлләр, әйме? Син хаклы һәм ачуланмыйча каласың, туктап, менә бу инде көчлелек була һәм Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәни Кәримдә мондый кешеләрне

Берегез дә иман китергән булмассыз, ягъни монда камил иман дигән мәгънәсендә. Берегез дә иман китергән булмассыз, әгәр дә үзегезгә яраткан әйберләрне кардәшләрегезгә яратмасагыз. Ягъни үзебезгә яраткан әйберләрне кардәшләребезгә яратсак, димәк, безнең иманыбыз камил, шуның белән камилләшә. Ягъни бу ике яктан карарга кирәк, әйме? Ә, яхшы яктан да, әйме? Мин яратам, минем белән хөрмәт белән сөйләшкәнен, димәк, мин дә кешеләргә дә моны яратам. Бу кардәшем белән хөрмәт белән сөйләшсеннәр, әйме? Әни, ничек булса да, мин нәрсәне үзем яратам, шуны кешеләргә, бигрәк тә кардәшләребезгә яратырга тиешбез. Болай гомумән бөтен кешеләргә. Бер галим бар иде. Ахнаф исемле, аны инде әйтәләр, бик кешелекле, кешеләрнең хәлләренә керә белә торган галим булган, бик мәшһүр шуның белән. Һәм моннан көннәрдән бер көнне сорыйлар, Син, ди, моны кайдан өйрәндең? Ягъни кайдан? Әтиеңнәнме, әниеңнәнме, берәр галимдә дәресләрдә утырдыңмы, берәр китап укыдыңмы, берәр хәдисне укыдыңмы, каян син моны өйрәндең, менә шул кадәр син шундый кеше булдың дип сорагач, ул әйтте, нәфсемнән ди. Мин үземнең нәфсемнән өйрәндем ди. Мондый булырга. Ягъни кешелекле булырга үземнең нәфсемнән өйрәндем. Ничек ди? Мин ди үземнең нәфсемә карый дырыйм, нәрсәне мин үзем яратмыйм, үзем яратмаган әйберләрне мин аны кешеләргә эшләмим. Ягъни үземә ошамаган, үземә яратмаган әйберләрне кешеләргә эшләмәсәм, мин иң кешелекле кеше булам. Бу тискәре яктан инде, әйме, тискәре, үзем тискәре, ә инде үземнең яраткан әйберләремне әгәр дә кардәшләремә яратсам, моның да баласы тәртипле булса иде, моның да машинасы яхшы булса иде, моның да намазлары, тахаҗүдләре укылса иде. Шулай әгәр дә теләсәк, инде әлбәттә бу иманның зур ноктасы була. Димәк, менә шушы элекке борынгы галимнәребез бөтен әхлак белемен, бөтен әхлак фәнен шушы дүрт хәдискә э, сыйдырдылар. Ягъни шуларның әгәр дә укысак, аңнасак, инде әлбәттә бу без сезнең белән моны җомгаларда сөйләштек, ләкин моңа кире кайтырга кирәк. Шулай бит? Бу бер Әгәр дә бу зур фәннең нигезе булып тора, дүрт почмагы дүрт нигезе булып тора инде, әйме? Димәк, аның турында нык уйланырга кирәк. Димәк, аларны хаман да үзебездә үстерергә кирәк. Аны җиңел әйтергә ачуланма. Ачуланмыйча кара әле син. Кашан синең бөтен эшеңне бозып куйдылар, әйме? Ачуланмыйча кара. Аны җиңел әйтергә ярат моңа, әйме? Җиңел әйтергә. Аны эшләргә авыр. Һәм башка. Менә бу бөтен дүрт хәдисен әйттек. Кирәк булмаган сүзләрне сөйләшмәскә, үзеңә кагылышлы булмаган эшләргә тыгылмаска, ачуланмаска һәм үзеңә яраткан әйберләрне башкаларга ярату, Ул инде әхлакның нигезе булып тора һәм мыз моны өйрәнсәк, җәмәгать, тормышка ашырсак, иншалла, теге беренче хәдискә туры киләбез. Җәннәткә иң күп кертә торган әйбер, тәкъвалык һәм әхлак. Намаз да димәгән, садака да димәгән, хаҗ да димәгән, болар бөтенесе әһәмиятле, җәмәгать, әлбәттә. Моның дәрәҗәсен төшермибез, ләкин болардан тагын да әһәмиятлерәк әйберләр тәкъвалык белән әхлак. Раббыбыз Аллаһ барыбызны да матур әхлак ияләреннән кылсын. Безнең сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям өммәтеннән иң яхшы, иң хәерле мусульманнардан кылса иде.